Ndakũgeithia na ngeithi cia mwathani wĩ mwega mũthenya wa ũmũthĩ itagwo Maina wa Nyambura Ah, nĩ kwenda gũkũgeithia na gũkũgwata ũgeni ah, thĩinĩ wa channel ĩno yakwa ya Maina wa Nya- Maina Nyambura ya Official, karibu mũno. Ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo rũthario kana nĩyo rosary. Ndĩrenda tũrĩa tũmenye atĩrĩrĩ, kĩrĩkanĩro nĩ kiugĩte ũhoro wa kũhoyana rũthario tondũ rĩngĩ wanona Ithĩramu, wanona andũ a Kathoreki, wanona Ahĩndĩ, wanona rĩngĩ andũ a Buddhism kana Hinduism makĩhũthĩra kĩndũ gĩtagwo rũthario. Rũthario nĩ mũgathĩ ũrĩa ũnyitagwo ũgecokera. Mũgathĩ ũcio ũkoragwo na tũ beads tũmwe tũnini na tũmwe tũtungu. Warĩkia gũcokera ũndũ gũthiĩ ũgĩcokagĩra ũkĩhoyaga ihoya, wakinya hau karĩa kau gakanene ũgacokera ũndũ ũmwe. hakinya harĩa haha hangĩ ũgacokera ũndũ ũmwe no rĩrĩ kũhoya na rothario rĩ nĩ kuongagĩrĩra ũndũ thĩinĩ wa mahoya ngai nĩ aiguaga mahoya nĩ tondũ wa kũhũthĩra rothario ngai nĩ acokagia mahoya nĩ tondũ wa kũhũthĩra rothario hi rothario nĩ rũgwetetwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kana nĩ sha he handũ ngai agirĩtie ũhoro wa kwaria na kĩrĩka kũhoya na kĩrĩkanĩro rĩrĩa jesu erire arutwo ake kana rĩrĩa arutwo ake merĩ rĩrĩa arutwo a kristo mamwĩrire Tuonie kũhoya rĩ, Jesu nĩ amerire handũ mahũthagĩre rũthario kana amerire rĩrĩa mũgũtua kũhoya rĩ mũkaugaga ũũ kana ona rĩrĩa mũkũhoya mũtikaraihie mahoya so rĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro tuone thĩinĩ wa Johana wa mbere ĩmwe tũngĩhingũra thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩrĩkanĩro Johana wa mbere kĩrĩkanĩro gĩaku gĩa gĩkũyũ ũikũrũke thĩinĩ wa Johana wa mbere Twana wa mbere tũngĩũka tũkwa njoe ĩno ĩmwe tũone atĩrĩrĩ, Ngai akiuga ũhoro wa kũhoya rĩ, kana harĩa arĩtie ũhoro wa mahoya rĩ, he handũ augĩte ũhoro wa rũthario? Ĩ, tũngĩthoma ĩmwe kamũhari ga, kamũhari ga kenda. kana tũnjie hau ga kanana, tũnjie gaka ga, tũnjie gaka ga kanana, tũige ga kenda, tũgathome gothe tũige atĩrĩrĩ, Tũngiuga tũtirĩ na mehia, nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia, naguo ũhoro wa ma ndũrĩ thĩinĩ witũ. Toguo ithuothe nĩ twĩhagia, kana nĩ ũhũthagĩra rũthario, kana ndũhũthagĩra rũthario, ithuothe tũrĩ ehia. na ndũngiuga ndwĩhĩtie. Tũngiumbũra mehia maitũ-rĩ, we nĩ mwĩhokeku tũngiumbũra mehia maitũ. Tathikĩrĩria, ndũnyite this point. Tũngiumbũra mehia maitũ, we nĩ mwĩhokeku na nĩ wa kĩhoto, na nĩ egũtũrekera mehia maitũ na atũtherie tũthirwo nĩ maũndũ mothe marĩa matarĩ ma ũthingu. No kiugo nĩ kĩrĩkũ? tũngiumbũra mehia maitũ, ti tũngĩhoya na rũthario, tũngiumbũra na kanua gaitũ tũ confess kana tuumbũre mehia maitũ, ũgakaya na kanua gaku ũkaumbũra mehia maku rĩ, nĩ mwĩhokeku na nĩ wa kĩhoto, na nĩ egũtũrekera mehia maitũ na atũtherie.

Kristo Ngai witũ ti wa kũhũthĩrwo indo, no nĩ wa kũhũthĩra kĩrĩa akũhete. Kanua gaku umbũre nako nĩko gagũtũma woherwo. Ũngĩthoma thĩinĩ wa igĩrĩ twanjie hamwe ĩyo ĩmwe, kĩrĩkanĩro kiugĩte atĩrĩrĩ, twana twakwa nyendete, ngũmwandĩkĩra maũndũ maya nĩ getha kehagie. No mũndũ o na ũ angĩhia-rĩ, nĩ tũrĩ na Mũtucirĩrĩri harĩ Ithe witũ, na nĩwe Jesu Kristo ũrĩa mũthingu. Ta thikĩrĩria, o na ũngĩhia-rĩ, nĩ harĩ na Mũtucirĩrĩri harĩ Ithe witũ, na nĩwe Jesu Kristo. Toguo kĩrĩa kĩngĩtwarĩrĩria rĩ, gatagatĩ, the mediator, kana ũrĩa wa gũtwarĩrĩria gatagatĩ gaku na Ngai, ti kĩndũ kĩngĩ ũbatiĩ kũiga hau gatagatĩ, nĩ Kristũ. Toguo rĩrĩa ũrahoya na rũthario, ũkaiga rũthario gatagatĩ gaku na Ngai, ũronania rũthario rũrũ nĩruo rũragũtetera kũrĩ Ngai wa witũ. Na kĩrĩkanĩro nĩ kĩugaga aca, mũtũcirĩrĩri harĩ Ithe witũ nĩwe Kristũ o ũrĩa mũthingu. We nĩwe igongona rĩa kũhorohia mehia maitũ, na to mehia maitũ moiki, no nĩ mehia ma andũ othe a thĩ. Ti mehia ma Akristiano othe. Aca, ti mehia ma Akristiano othe. Ti mehia ma Aithĩramu ũrĩa othe. Ti mehia ma religious icio ingĩ ciothe. Aca, we nĩwe ũhoragĩria mehia maitũ na to mũiki. Toguo-rĩ, rũthario-rĩ, tiruo rũngĩhorohia, tiruo rũngĩtũma kĩrĩa ũrĩa wĩhĩtie woerwo, tiruo rũngĩtũma kĩrĩa ũretia ũnengerwo, ũhũ, wĩtĩkio ũrĩa wĩnaguo nĩguo ũgũtũma. Kũrĩ mangiuga atĩrĩrĩ, ndĩrakĩhoya na rũthario na ngahoya njĩtĩkĩtie, ũrahoya wĩtĩkĩtie rũgũtetere tondũ nĩruo ũranyita, nĩruo ũrahutia, tondũ wĩtĩkĩtie rũthario rũu nĩruo rũgũkwarĩrĩria, aca, Kristo nĩwe ũtwaragĩrĩria, Na ithuĩ nĩ tũmenyage atĩ nĩ tũmũĩ angĩkorwo nĩ twathĩkagĩra maathani make. Ta thikĩrĩria, thĩinĩ wa maathani make mothe ikũmi rĩ, nĩ rĩathani rĩrĩkũ rĩandĩkĩtwo atĩ mũtikanahoe na kĩndũ kĩngĩ tiga Rothario? Nĩ nyonie maandĩko mau mandĩkĩtwo. Mũtikanahoe na kĩndũ kĩngĩ tiga Rothario. Rĩathani rĩrĩa rĩandĩkĩtwo ũguo. Rĩrĩa njũĩ nĩ ndũkanahoe Ngai ĩngĩ, mũtikanahoe Ngai ĩngĩ tiga niĩ, na nĩrĩo rĩa mbere. Toguo kũhoya rũthario nĩ ta kũhoya Ngai ĩngĩ ya rũthario kana ya mũgathĩ. No mũndũ wothe angĩathĩkĩra kiugo gĩake rĩ, ti itherũ wendo wa Ngai nĩ mũkinyanĩru kũna thĩinĩ wake. Ũndũ ũyũ nĩguo ũtũmaga tũmenye atĩ tũrĩ thĩinĩ wake. Tũngĩathĩkĩra kĩ? Ta rora haha, No mũndũ o wothe angĩathĩkĩra kiugo gĩake-rĩ, ti-itherũ wendo wa Ngai nĩ mũkinyanĩru kũna. Mũndũ angĩathĩkĩra kiugo gĩake. Kiugo gĩake nĩ ha kĩandĩkĩtwo? Atĩ na rĩrĩa ũkũhoya-rĩ, oyaga mũgaathe wa rũthariũ ũrĩa wĩna tũ-bead tũnini na tũmwe tũtungu, rĩrĩa ũgũtua kũhoya-rĩ, wakinya harĩa hau gatungu-rĩ, ũkamba ũgatigithĩria. Twathiĩ na mbere wakinya harĩ tũu tũnini gũtirĩ. Nĩkĩo thĩinĩ wa Johana inya kamũhari ga twendi boo, Johana inya kamũhari ga twendi boo, yugĩte atĩrĩrĩ, tũkama thĩinĩ wa Johana inya nako, Johana inya ĩĩ, kamũhari ga twendi boo, arauga atĩrĩrĩ, oya, Johana inya kamũhari ga twendi boo, arauga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ roho, na arĩa mamũhoyaga no nginya mamũhoyage na roho, na mũhoyage na ma. Toguo Ngai, Ngai, Ngai, Ngai, Ngai twakũhoya na rũthario, Ngai nĩ roho. Haha nĩ Kristo akĩarĩria mũtumia ũrĩa mũsamaria, akĩmera atĩrĩrĩ, ah, nake Jesu akiuga atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ, njĩtĩkia kũrĩ ihinda rĩroka, rĩrĩa mũtakahoyaga Baba kĩrĩma-inĩ gĩkĩ, ona kana Jerusalemu. Inyuĩ Asamaria, mũheaga kĩrĩa mũtooĩ, no ithuĩ tũhoyaga kĩrĩa tũũĩ, nĩ gũkorwo ũhonokio uumĩte kũrĩ Ayahudi. No ihinda nĩ rĩroka, na rĩu nĩ rĩkinyu, rĩrĩa arĩa mahoyaga na ma makaahoyaga Baba na roho, na mamũhoyage na ma, nĩ gũkorwo nĩ andũ ta acio Baba acaragia a kũmũhoya. Ngai nĩ roho, nao arĩa mamũhoyaga no nginya mamũhoyage na roho. Simple. no mũhaka mamũhoyage na roho na ma, na mamũhoyage na ma. Koguo ihinda nĩ rĩakinyire rĩa kũhoyaga na roho, ti na thurario, ihinda rĩa kũhoyaga na roho, tondũ Ngai nĩ roho. Korwo Ngai nĩ kĩndũ kĩũmbe, tũngĩthiaga harĩ kĩndũ kĩu harĩa kĩrĩ, tũkanjia gũkĩhoya. Angĩigĩtwo handũ... tũgathiaga kũmũhoya no Ngai nĩ roho ndũkanahenio nĩ mũndũ he kĩndũ rũthariũ rũngagĩrĩra thĩinĩ wa mahoya rũthariũ tũgĩtũma woherwo rũthariũ rũtingĩkũhe grace o yothe no kũhoya thĩinĩ wa roho kũheana roho ta Kristo augire rĩrĩa mũgũtua kũhoya hoyagai ũũ Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩa mũro, ũthamaki waku nĩ ũke, ũrĩa wendete we wĩkagwo gũkũ thĩ, ũtũre wĩkagwo kũu igũrũ. Cia ũmũthĩ rĩ cia gũtũigana, na ũtwehere mehia maitũ, ũtũre twagĩra arĩa aitũ matwĩhagia, ndũgatue twarĩa magĩrĩ, no ũtũhonokie ũũru-inĩ, tondũ ũthamaki nĩ waku. Amen.